Salut an wëllkomm zur éischter Games Review vun eisem neien Games Channel Lux Play. Haut geet et em DMC Devil May Cry wat säit dem Januar fir d'PS3, d'Xbox Series X an de PC ze kafen ass. Jo, also wee kennt dat net, ne? Den Dag virdrun gutt am Moyenot sech e puer Béieren eragekippt, deen een oder deen anere Shot an bam, moies läis de do, du hues Kappwéi, iergend sou komesche maskierten Typ ass am Fernseh a labert een de Bullshit. Tjo, sou geet et och eisem gudden Dante, nëmmen deen hat e bësse méi Action wéi der gläich wäert gesinn. An ah iwwregens, hei am Bild hutt der d'Xbox 360 Versioun, mee d'PS 3 Versioun an d'Xbox 360 Versioun huelen sech näischt ewech. Also dat gesäit schonn iwwerall gutt aus an jo kloer, Moies Béier, wee kennt dat net ne? Mee natierlech net bei eis, Bavü Mol mat der Mëllech. An jo, dat dat maache mer och all Dag. Also firwat Kleeder hunn, dat ass total ënnerbewäert. An brrf, ok, Spaass beisäit. Op alle Fall, dat ass e Reboot vun der Serie Devil May Cry. Wéi der gesitt, total neien Design, total neien Dante, nei Géigner, och e bëssen aalt Bekanntes, wéi der wäert nach gesinn am Video. Mee do huet Ninja Theory, menger Meenung no, en zimmlech gudden Job geleescht, wat deen neien Design ugeet, obwuel et nach ëmmer iergendwelch Hatere ginn, déi soen, oh den neien Dante, oh den neien Dante, mee dat ass mir eigentlech zimmlech egal, well mär vu Lux Play fanne d'Spill gutt an dat ass schlussendlech jidderengem selwer iwwerlooss wéi en fënnt. Mir op alle Fall hunn et gär gefonnt. Jo, schéin décken schlecht gelaunten Dämon, sou muss dat sinn. An déi next Szene lo lossen ech einfach fir sech sou stoen, déi wëll ech einfach net mat mengem Gelabers iwwerdecken. Vill Spaass!
Bad day for a hangover. Get your filthy fucking claw off my trailer! Mist. Jo, dem Dante säi Brudder Virgil ass och am Spéill dran, mee zu deem kommen ech eréischt méi spéit. Fir d'éischt wëll ech iech e bëssen de Gameplay vun DMC Minor bréngen. An zwar folgendermoossen, An deenen alen Devil May Cry Spiller war der jo gewinnt, dass ass verschidde Styler hat. Dat heescht ee Stil fir Waffen, deen anere fir seng Schwäerter. Da war nach een, dee huet iergendwéi sou Doppelgängerchargen, awer dat waren och net onbedéngt eng Couche Viren. An dann nach een, dee war éischer fir Blocken a Konteren a sou Geschichten. Hei hu se dat, wat mär perséinlech och immens gutt fannen, ewechgelooss. An se hunn et duerch eppes Neies ersat, nämlech Dämonen an Engelsfäegkeeten. Dat heescht, Dämonen hunn wéinst sengem Papp, dem Sparda, an Engelsfäegkeete wéinst senger Mamm, dem Eva. Dir hutt nämlech, wann der R2 oder L2 dréckt, dann kënnt der tëschent deene verschiddene Fäegkeeten hi wiesselen. Dat heescht, bei den Dämonefäegkeete huet een eng Aaxt an bei enger anerer Waffe, déi se geheien, huet een se net. A bei den Engelsfäegkeeten huet en och aner Waffen an dat kënnt der, fannt ech perséinlech, schéin bequem hin an hier wiesselen, ouni datt do nach laang muss verzögert ginn a rëmgefuchtelt ginn, wat mech halt beim Devil May Cry 3 vun am mens gestéiert huet, well do hutt der jo missen ëmmer bei esou Statue rennen. Am 4 hu se et jo geännert, datt s de et konnts iwwer d'Digipad wiesselen, mee dat war nach net esou dat an do, fannt ech, hu se déi ideal Léisung fonnt. Natierlech geet et drëms vill Komboen ze leeschten, wéi der gesitt. Dat fannen ech, hunn se dës Kéier immens gutt hikritt, well soss war et och ëmmer esou, dass der hutt missen immens schnell d'Kombo maache fir d'Anzeige an d'Lut ze kréien. An hei kënnt der awer schonn e puer Sekonne waarde fir iech eng nei Kombo ze iwwerleeën, ier der iergendeppes Neies wëllt probéieren, well Wann der dass nämlech sou, wann der getraff gitt, gëtt der Combo erëm opgeléist, mee soss bleift se eigentlech. Zum Géignerdesign wollt ech soen, déi nei Géigner, also d'normal Géigner, hu mer gefall, jo. Ech hätt awer scho gewënscht, dass do awer e bësse méi eppes Eegenes wier. Also se gesi schonn net schlecht aus, mee Iergendwéi huet et mech awer net esou gerappt, wat ech och net esou schlëmm fannen. Also d'Géigner, se gi schonn an der Rei, ech hat mer just e bësse méi erwaart. An ja, wéi der hei gesitt, déi Spill, déi alternativ Spillwelt, wou der sidd, nennt sech Limbo. An dat ass dann eng Aart Parallelwelt an do sinn och halt all déi Dämonen dran, wat se ebe elo och erkläert hunn.

Engelssäit zitt dir Äerch bei d'Géigner eran, wat halt immens praktesch ass, an och d'Komboen zum Moos vun der Nalute si fir dat weider um Lafen ze halen. Allerdéngs, dat wäert der och nach gläich gesinn, ass dat och mat der Spillwelt verbonnen, indeem der Iech u Saachen niewent der Rutt zitt oder aner Saache bei Äerch run zitt. Mee dat gesitt der da méi spéit. Jo schéin schéin Komboen hei, zumols wat mer och immens gudd gefällt dat ass eben dass der elo mam Range Shot dass der do halt déi zwou Méiglechkeeten huet, heesch dass der eng Kéier de Géigner erop geheit an dann esou erop ballert an dann eng Kéier erof ballert, dat huet mer och alt gudd gefall mee. Och al Comboe sinn erëm dran, wéi zum Beispill de Stinger. Dat ass wann e, bon dat hu mer leider net opgeholl, mee Fans wäerten et kennen, wann ech lech et erklären, ass well wann e sou mam Schwäert sou no vir spréngt an dann nach e puer mol dra stécht, fir dann nach en ultimative Schlag ze setzen. Dat huet mer och immens gutt gefall, datt se alt déi al Stiler dra gemeet hunn. An hei, voilà, dat ass dat mat deem Erunzéien. An jo, ech loossen emol nach e bëssen d'Bild op iech wierken a melle mech mat der Story zeréck.

Wéi och an all den aneren Devil May Cry Spiller gëllt am DMC Devil May Cry och Secret Missions. Déi ënnerscheeden sech hei allerdéngs an deem Punkt, dass der ier der se spille kënnt verschidde Schlëssele musst fannen, dat heescht Bronze Schlëssele fir d'Bronze Dieren oder Sëlwer Schlëssele fir d'Sëlwer Dieren. Dat motivéiert net nëmmen, mee léit och an fir d'Spiller, also fir d'Levelen, pardon, fir d'Levelen nach eng Kéier ze spillen. An an der heite Missioun musst der halt d'Géigner dozou bréngen, dass se sech selwer Schued zoufügen, anerwäerts kënnt der se net erleedegen. An dat mécht also den Dante. Wann der Missioun och bestaanen ähm, hutt, dann äh, kritt och Belounungen, wie dat se do gläich bei der gesinn. Nämlech en Heelkräiz. A wann der, ech mengen, véier dovunner gesammelt hutt, dann, aha, do ass et jo, dann gëtt äert Liewe verlängert. Vue que dass et e Reboot ass an dann souwisou alles nei gestart gëtt, loossen ech dem gudden ale Virgil d'Wuert an hien erkläert äerch ëm wat et hei geet.

Sou, a wéi der och grad gesinn hutt, ass den Dante vum Charakter allerdéngs ganz den ale bliwwen. Dat heescht, en ass rotzfrech, kee Respekt viru senge Géigner an ëmmer e coole Sproch op de Lëpsen. De Boss, wou der hei grad gesitt, ass de Succubus. Dee kënnt relativ fréi am Spill. A wat ech nach wollt dozou soen ass, dass am Géigesaz zu den normale Géigner, hunn d'Bossen e genialen Design, sou wéi eben de Succubus, schéin deegelass, a jo, kuckt Iech et einfach nëmmen un.

Sou, an elo nach fir all déi Hater dobaussen, déi deem alen Dante nach ëmmer nokräischen an deen neien mat deem absolut näischt kënnen ufänken, kënne mer einfach nëmme soen, Dante, wär sou léif. Sou, dat war eis éischt Review vu Lux Play fir DMC Devil May Cry. Mir hoffen, dass et Äerch gefall huet an falls der iergendwelch Proposen, Virschléi oder wat och ëmmer hutt, schreift eis ënnert de Kommentarer oder an eiser Facegrupp, an eiser Facebook Grupp Lux Play. An nach hei wollt ech hinzufügen en décke Merci un de Billy Mariani, deen dat alles geschnidde huet an opgeholl huet. Deen wäert der och lo an den nächste Videoen héieren, an zwar mir mellen eis zeréck mat enger Preview zu Dead Space 3 an enger Preview zu Metal Gear Rising Revengeance. Bis dann!